Türkmenistanyň halk artisti Artyk Jallyýew Daşkendiň Ostrowskiý adyndaky Teatr çeperçilik institutynyň aktýorçylyk bölümini tamamlandan soň, özüniň ilkinji zähmet ýoluny Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyýew adyndaky döwlet sazly drama teatryndan başlaýar. Ol başda artist, soň režissýor, soňra-da baş režissýor bolup işleýär. Artyk Jallyýew teatrda ýatdan çykmajak birnäçe ajaýyp keşpleri döredýär. Ol şol ýerde kino sungatyna ilkinji gadamyny goýýar. Kinorežissýor Alty Garlyýew Aýna atly çeper filminde baş keşpleriň birini Hojamyň keşbine Artyk Jallyýew çagyrýar.

Türkmen kino sungatynyň ýetmiş ýyllyk senesi mynasybetli şo döwür bizi bäş welaýata topar düzüp, aktýorlar, kinorežissýorlar, film surata düşürýän döredijilik toparyň agzalaryny iberdiler-de, şonda Artyk Jallyýew, Ýelizeweta Garaýewa, Oguldyr-dy Mämmetgulyýewa, Aman Handurdyýew, Gürbaşyň keşbinde çykyş eden şolary, ilk-ä biz Mary welaýaty, onnoň Daşoguz welaýatyna gitdik-de, ine, şonda halk bile duşuşanda ilki, elbetde, zenan maşgalalary tanyşdyrýaň, Türkmenistanyň halk artisti Ýelizaweta Garaýewa siziň bilen duşuşa geldi diýip, menem kino sungatyny öwreniji bolansoň ilki artistleri tanyşdyrmak wezipesini maňa berdiler-de, onuň. Oguldury Mämetgulyýewa diýýän ony Artyk Jallyýew diýýän weli halk ýerinden turup şeýle bir garşy alýardylar. Uly hormatyň, uly mertebesiniň, uly abraýynyň bardygyny men şol türkmen kino sungatynyň ýetmiş ýyllyk senesi mynasybetli welaýatlarda bolanda şonda gördüm men. Artyk aga hemmeden ir turup, ol myhmanhanadan çykyp aýlanmak şonda häsiýeti bar eken. Onuň. Bizi Hindistanda ýigrimi altynjy Bombey kinofestiwalyna-da ugratdylar. Uly toparymyzy bu ýerde şol toparyň içinde Artyk Jallam bardy, Orazmyrat Gummadow, Halmymet Kakabaýew, kinorežissýor. Birgiden topar bardy-da. Ýene-de men şu ýerde onuň bir täsin gylyk-häsiýetinem aýtjak bolýan. Ol hem degişgendi. Özüne çekijidi. Ol şol Aktýorlar, režissýorlar toplanyp çaý başynda ýa bir ýerde oturanda, ol hemişe şu ýorgany özüne çekip alardy. Şorta sözler aýdardy, degişgi zat bolup geçen wakalary aýdardy-da, şol özüne çekerdi. Şonda ertirlik nahar edinip durkak, Hindistanda süýt berýär ekenler-de. Aýal-gyzlaram bardy aramyzda. Gyzlar arkaýyn süýt içiberiň diýdi. Men ir bile turup, howlusynda aýlanyp ýörkam, bir Hindi zenany sarysyny arkasyna atyp, öňüne bedräni alyp, pile sagyp, süýdüni gaýnadyp, ine, getirdi, arkaýynçy beriň, diýip, diýse, ol çyny bilen aýdansoň, ol gyzlarymyz, ýigitlerimiz oňa ynanyp, içmesini goýup, degişýän-le. Hemme zada ynanyp dursuňyz diýip, şu Artyk agaň soň ýany kino surata düşürýärkä sowuk, ýowuz wagtlary film tomusam düşürilýär, güýzem, gyşam düşürilýär. Ana şoň ýany wagtlary degişip adamlaryň göwnünem götererdi-de. Onuň kino surata düşen filmlerine tomaşa edýäň her haýsy her tüýsli. Şol Artyk agaň şol gylyk häsiýeti ýaly ekende. Kino sungatynda-da biziň Türkmen film kinostudiýasynda öndüren filmde-de onuň ýerine ýetiren keşpleri hiç wagt ýadyňdan çykanok. Sen ýadyňdan çykarypsyň, aty eý görmeli, aýamaly, a sen bolsa. Hä, öwret şoňa, öwret. Durgunmysyňyz? Salowmaleýkim Alaw aga. Häziriň özünde ýaşulular ýygnamaly. Maslahat eýýäm bizsiz geçip dur. O nähilek bizsiz geçýä? Häzir. Men häzir gidip olaň baryny ýygnap gelerin. Aýryl özüm münerin. Jigit elmydama jigitdir.
Haý! Ýigid-ä dogrudanam hemişe ýigit eken-ow. Aý bir säwlikle. Onsoňam men altmyş ýyl mundan öň öz perizadymy şul at gelen goňşy obadan alyp gaçypdym. Näme, bu at segsen ýaşaýdymy? Aý bolýa, segishiň däl-laý.
Men köp işledim ýaňky artykça bilen soňra men okuwa gitdim okuwa gutarýk gelip gitmäne filmler almaga başladym özüm Ine, şol filmleriň birinde Jadyly hünji diýen film. Şonda kerwenbaşyň keşbini ýaňky oňa ynandym. Ol şeýle eýýäm şol Alty Garlyýew bilen, Meret Atahanow bilen, şolar bilen işlände men hemme wagt ýaňky üns bererdim-de şoňa, şonuň ýaňky şeýle ussat. Şoň bilenem men şol. Filme synagsyz-zatsyz ýaňky artykçalygy bim etdim.
Mämmet, muny nähili bolýaraý? Ýa-da indi bizem bütin kerwen edil şuňňal edip yza tesdirelim-ä? Munyň-a bolanak. Ýumruk ýaly çagalar daş ýol äkitmek nämä gerek? Kiräk, oňa näme bolýanyny men-ä bilmedim. Mämmetjan, seň gyzyň nähili hatly sowatlam bolsa, aýal maşgala aýal maşgala bolýar. Hat şagajyklaň käri welin, öýde oturyp, enesiniň-atasynyň gelenine garaşyp durmalydyrlar. A daş ýola gitmek erkek kişiniň işidir, Mämmet. Öwler äkidiäýdimikä? Ol biziň goňşy obamyzdaky Aýgül. Ana, şo-da gürüm-jürüm boldy. Dogry.
Bu bişek owadan gyzdy. Hanam? Ýok. Doga. Öý, agzyňdan garaýar tapyn.
Hany onda bir karara gel, indi biz ugramaly. Kaka, Aýgül indi gowulaşýar. Ol yza gaýdanyny gowy gördi. Men bir awajyk itekleýin.
Şol biýhekde Garamergen bilen Ýolamanyň gideni gowy bolaýdy.

Ol şeýle ýat geçýärdi, gaty ýat geçýärdi. Men hä bir zady ýadyma salýan, biz şol keşbiň köp sahnalaryny Gökdepäniň ýaňky daglyk ýerinde üçünji birleşik, Girmapda şol owdan ýerleri aldyk-da. Şo taýda şol kerwen. Ýaňky ýola ugrýar-da, ýol ugrýar. Bazara, zada gidýän ýeri bar-da, ony şo taýda ugrýan ýerini şol obada alyp, bazary nirede aljak? Onda Hywa gitdik-dä biz, Hywa-da almaga. Ýigit alyp şony geýdirip zat edenlerinde ol ýanyma gelip, Aý, ondan soň bir iki aý zat geçdi-de, ýatdan çykyp, geýdirip geldiler welin, ýaňky aljak bolup dur welin, şu Ilmyrat dagy şu bilimdäki diýdi, guşak diýdi, şu-ýa diýdi, däl diýdi meni bir tüýsügi. Menem bir. Men edýän pikirlenýän welin şu däl diýip. Onda iki sany guşak getirdiler. Haýsy isen olam aý şu dämikä diýen ýa-da mikä bolsa diýdim gaty erbet diýdim men diýdim. Mikä bolsa bärde mikany alyp diýdik. Ony aşgaza baryp ekrany göräýsek başga guşak bolsa nädel diýdim men. Ýene-de Hywa gaýtmalymy? Şul bir guşak üçin. Onuň ahyry iki guşagy hem bir guşaga geýdirip alýas, onuň şo badam eýle guşagy geýdirip alýas, şeýdip bazaryk gutardyk biziňki. Ine, şol artykçalygyň şumukä diýýäni dogry bolup çykaýypd-a geljekil. Soňam yzyndan şol Ak pamyk filmini başladym, onda ýaňky şol filmiň Bi weziriň keşbini ýerine ýetirdik. Biz ol filmem dälin, şol bir giden sahnany ýene-de şol Hygoda aldyk, dagy şol döwrüň Mämmetýar hanyň köşgünde aldyk, şol ýaňky bolup geçen wakany. Şonda-da ýaňky weziriň keşbini artykçaly, bijaý gowy ýerine ýetirdi.
Eý saýry ýurtly myhman! Merhemetli patyşamyz bi dünýeden gaýdaly bäri oň ýeke-täk perzendi şazada Gammusudyn aýňanyp bilenok. Ol patyşa bolmaklygy çürt-kesik inkär edýär. Oň iş bilenem güýji ýok, Dünýe bilenem seri ýok. Biz akyldarlar bilen akyldaşyp, ahyry şeýle netijä geldik. Tagty tötänden düşen bir ýatýerle ynanmagy yrym etdik. Belki-de, Allanyň emri bilendir. Ýok, ýok!
Muny eňiz bolmaz! Men bu giden döwleti nädip dolandyraýyn? Meň öz derdim özüme ýetik ahyryn! Beýdip arkan gaýşyp oturmak birbada kyn bolar, kemçiligem bolar. Iň bolmanda arwahly patyşalyk edäýiň. Belki durawara şazadaň özüne urarsyň. Ýok, ýok, meň elimden gelýän zat beş düş etmek, öý-ojak bilen bolmak, ýurdy dolandyrmagy men oňarman. Olar ýaly ownuşak zat üçin başyňy agyrtmagyň üçin seň bir topar hyzmatkärleň bolar. Ilki seň şanyňa at çapyşyk gurnar. Olam seň güýjüňi görkezmäge gusur goşar. Ýok, ýok, ýok! Isleseň, iň güýçli pälwanlarymyzy göreş tutduran, senem göreşersiň. Öz güýjüňi görkezersiň-ow! Ýok, ýok, ýok!
Belki-de sen ok atmaga höweslisiň? Ýok, ýok, ýok, ýok.
Ryza bolman, egniňdäki jinnekleňi çykaryp, özüňe mynasyp şalwaryňy geýmäge garşy bolup durmarsyň-a?
Oýdan Moli, han ol gamhor şazada. Belki oňa meň kömegim deger. Onsoň men eglenmän ýola rowana bolmaly.
Bi aňyrdan gelýän däp-dessury inkär edip bolmaz-a. Herki zadyň bir çeni-çaky bar. Gel-gel bir gelmişek. Seň ornuňda tagtda oturmalymy, şazada? O gelin kişiňi synap görüň. Hiç bolmanda, hälki baryny tutup getirilen kezzaby oňa görkeziň. Berjaý ediň. Indi sen bir gelmişek bilen özüňi deňeýäňmi? Bu jogap synagymyz-a oň kimdigini anyklamaga ýöntem bolýa. Onsoňam, bilip goýuň, gara garadyr-da. Oň gurrumsaklygy.

Bulat Mansurowyň Şükür bagşy kinofilminde häsiýetleri taýdan bir gapma-garşylykly hem çylşyrymly bolan Çapyk hanyň hem-de Mämmetýar hanyň özboluşly keşplerini döretmegi Artyk Jallyýewa kino sungatynda uly üstünlik getirýär.
Şükür. Hany seniň ýaragyň?
Adamlar, men Men dutarly geldim. Sebäp diýseň, öten agşam meniň kelläme bir pikir geldi. Gepiň gysgasy, Şu köreşiji dutar bilen agamy halas etmäge rugsat beriň. Eger başarmasam, onda nobat siziňki.
Şükür, gulak as. Sen ýene näme etmekçi bolýaň? Dutar adamlaryň Kölgede dynç alýan mahaly ýarag bolup biler. Meselem, toýlarda. Men ikimiziň hiç kimi-de samsyk ýa-da kem akyl diýip biljek däl. Goý ony dünýäniň akyldar adamlary çözsünler. Ýöne men hiç haçan duşmanyň öňünden. Öz sazlaryndan çykyp ýeňen halky şindi görmändirin. Diňe gullar öz ýeňijilerini. Şatlandyrýandyrlar, düşnüklimi, Şükür han?
Eger artyk Jally hakynda ýatlama, söhbet açylýan bolsa, meň pikirimçe, ilki bilen şu Artyk Jallyň ýaňky başdaky belleşim ýaly eýleki artistlere meňzemeýän özboluşlygy hakynda söhbet açsak gowy bolar. Artyk Jally bir filmde iki sany keşbi döredibilýär. Iki keşbi bir filmde döretmek, olaram biri-birine meňzemän. Şolaryň hersiniň häsiýetini, aýratynlygynam tomaşaça ýetirmek çeperlerçe. Ol eýýäm diňe uly artistlara, Uly artistlere boýun egýär. Bolmasa bir filmde iki sany keşbi çeperlerçe döretmek artiste mümkin däl. Indi alyp göreliň hemme belli dünýä belli filmlerdir Şükür bagşyda görendir adamlar. Görýäňizmi ikisem biri şa biri han ýaly meňzäýjek ýaly ýok. Ýöne biri-birine meňzänok. Artykjallyň kinoda döreden hemme keşpleri diýen ýaly Baý, Han, Şa we şuňa meňzeşler. Görýäňizmi? Bir patyşa eýleki patyşa, bir han beýleki hana meňzäýjek ýaly. Ýok. Şu artykjallyň döreden keşplerinde hiç haýsysam şo biri-birine meňzänogam, biri-birini

Şeýlelik bilen Ýusup gel jedelimizi dowam edeli. Bu oýny men saňa durmuşy düşündirmek üçin gurdum. Durmuşyň özem bir ýaryşdyr. Güýçitor ýeňer, ejiz ýeňiler. Adamlar muňa uýgun bolandyr. Birnäçeler şu adam ýaly güýçizorlara hyzmat edýär. A käbirleri bolsa şu sazandalar kimi öz garşydaşlaryny ýeňip üstünlik gazanjak bolýarlar. Bu göreşde deňlik hakynda hiç kim pikir hem edýän däldir. Ýüsüp. Sen bu adamlara syn edip gör. Iki sazandaň deňligi olarda guwanç döredenak. Olar ýaryşa gelipdirler.

Han bir daragtdyr. Kökler hem raýat. Kök berk boldugyça, puda ondan tapar hemaýat. Eý sazanda, näme üçin gezýärsiň sen gözläp ar? Aňsat gazanjyň bar seň. Bolmarsyň hiç zada zar. Wasp et hökmürowany. Döwlet gelsin gaşyňa. Ýogsa pulsuz zehiniň oljadyr gözýaşyňa. Han bir daragtdyr. Kökleri hem raýat. Kökler berk bollugça, pudak ondan tapar hemaýat.
Men iki-üç filmde bile düşdük suratam. Ýaňky Ykbalda, Ykbalda Bekmyrat baýyň keşbinde meniň Gulam Bulyjy ýerine ýetirýärdim. Onsoň şol ýerde köp biz birek-birek bilen artist höküminde ekran duşýan ýerlerimiz bardy. Elbetde, Artykçagly ýaly ussat artist bilen bile surata düşmek ol ýeňil bolýar sebäbi ýeňil ony sen çekmeli bolanokda, gaýtam ol seni çekýär artist höküminde.

Ajagynda gelen şagal ýerler.
Salowmaleýkim Arçyn. Waleýkim essalam.
Saglykmysyňyz?
Berdi. Bekmyrat baýyň özi geldi. Aýjowa hut özi geldi, hä? Gamçyňy ber. Nä? Ýaşullar.
Biziň oglanjyklarymyzyň eden işi akyla sygar ýaly däl. Ýöne men olaň mazaly temmisini berdim. Onsoňam ýaşulular. Ýarag bilen gepleşiljek bolsa, soňunyň gowy bolmajagyny bilýäňiz. Ine men kellämi etegime salyp ýaraşyga geldim. Eger-de. Enesi Matat myrza etseňiz, olaň agzyndan çykan zady bermäge biz taýyn.
Gaty döwletli maslahat. Uruş sögüş ite ýagşy diýipdirler. Şeýdäýeliň.
Alňasana Suwhanbaý.
Türkmenistanyň halk artisti Alty Garlyýewiň meşhur Aýgytly-ädem çeper filminde Aşyryň keşbini janlandyran Artyk Jallyýew bu filme eýýäm kino sungatynyň inçe syrlaryna düşünýän aktýor höküminde kabul edilýär. Watanyny, halkyny jany-teni bilen söýýän, edermen, paýhasly türkmen ýigidi Aşyryň bir çylşyrymly keşbini döretmek aňsat düşmändir. Şonuň üçinem Artyk Jallyýew Aýgytlädim romanyny ençe gezek gaýtalap-gaýtalap okamaly bolupdyr.

gözüň gaplaýmazyn-ow. Ha, şol ogurýasmy? He, dagy näme? Ýere bu ýaman keýpiň köpli. A näme köp bolman, toýa gidýän-ä. Toý näme özüňkimi? Bolmany näme? Edil özüň öýlenjek ýaly-la.
Wah, öýlenme nirede, dost.
Beýle bagt bize ýetdiresi ýoklar. Aýansoňam näme? Janym sag, keýpim kök, şoňa-da şükür edýäm-how.
Özbek, täjik, gazak kinostudiýalary Artyk Jallyýewe hut öz artistleri hökmünde garapdyrlar. Onuň suratlary şol kinoteatrlaryň bezegi bolupdyr. Bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýylda Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen Bütindünýä kinofestiwalynyň açylyş dabarasynda festiwalyň baýdagyny galdyrmak Artyk Jallyýewiň paýyna düşüpdir. Hormatly Prezidentimiziň biz öz meteniýetimiz sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza guwanmana haklydyrys diýip aýdan sözleri türkmen milli kino sungatynyň parlak ýyldyzlarynyň biri Artyk Jallyýewe hem degişlidir.

Ine, mähriban ildeşler, biz şunuň bilen Sungata siňen ömürler atly gepleşigimiziň bu gezekki sanynam geçirip gutarýas. Eger-de biziň gepleşigimiz siziň azda-kände göwnüňizden turan bolsa, onda biziň çeken zähmetimiziň ýerine düşdügi bolardy. Sungatymyzyň hak howandary Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tumly işleriniň elmydama rowaçlyklarda beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuw edip, gepleşigimizi geçirip gutarýas. Elmydama ýurdumyz parahat, asmanymyz arassa bolsun, ýurdumyzda medeniýetimiz össün, güllesin, gül açsyn. Hoş sag boluň mähriban ildeşler. Elmydama saglykda, toýlarda görşeliň.